rĩtwa rĩakwa njĩtagwo pastor john kimani ngure na nĩ kuma kanitha-inĩ wa community fellowship church kahawa west mũciĩ wa nairobi na nĩ ndĩ na kiugo kĩrĩa ngwenda tũgayane mũth- mũthenya wa ũmũthĩ kana mahinda-inĩ maya na tũtanagayana kiugo nawe reke tũhoe mwathani ngai nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ muoyo twakĩamũkĩra na ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu atĩ nĩ gĩgũtuĩka kiugo kĩna ũhoti mũnene thĩinĩ wa ngoro citũ twarekereria ũhoti wa kiugo gĩkĩ harĩ kũhonania harĩ kũ- kũ- gũteithia andũ aku mwathani nĩgetha mũndũ wothe ũkĩigua kiugo gĩkĩ tũkĩgayana angĩkorwo he na ũndũ ona kũngĩkorwo kwĩ na ũndũ ũ- ũmũrũgamĩte kana ũkamũgĩtĩra hinya mwathani tũkĩaria kiugo gĩkĩ reke ũndũ ũyũ ũgĩe na uh, uthathauku kana na utheri na kugia na solution maundu-ini maria mothe twi namo ndahoya kiugo giki gikorwo na kirathimo thiini wa meciria na ngoro ya muthikiriria wakwa ni undu twakiamukira na ngatho twi hamwe thiini wa ritwa ria jesu mwathani witu amen amen Ah, nä gå kå geithia gå kå geithia o rä ngä ngä kwä ra nä ngoretwo na gä keno gå korwo na mweke mahinda kwa mahinda gũka kũgayana kiugo gĩa- kĩa ngai hamwe nawe na rũthiomi rũ- rũrũ twe- twendete mũno ti kũndũ kũingĩ ũrathiĩ ũgakora gũkĩario na rũthiomi rwa gĩkũyũ na nĩ gĩkeno kĩnene mũno ona online gũka thĩinĩ wa kompyuta yaku kana internet ũgatũkora twĩ kuo tũkĩaria na rũthiomi rũrũ rwa gĩkũyũ na tũkagayana kiugo kĩa ngai ciugo iria tũgũthoma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciugo ũĩ mũno na tũracithoma

wa ikũmi na mũgwanja ũyũ for god did not send his son into the world to condemn the world but that the world through him might be saved ciugo ici cina bata mũno mũno mũno kũ- kũmenyeka na gũtaũka hasa kũrĩ andũ arĩa aitũ maragia rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ tondũ kwa mahinda manene-rĩ

ithuĩ twĩ mwena wa mũtharaba-rĩ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ twĩ na ũndũ mwerũ twĩ na kĩrĩkanĩro kĩerũ twĩ na mu- mu- mu- mũtaratara mwerũ wa ngwatanĩro ĩrĩa twĩ nayo na ngai maandĩko makoiga atĩrĩrĩ yumanĩte na atĩrĩrĩ tondũ wa ũrĩa ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ ũrĩa enkire nĩ atĩrĩrĩ nĩ atũmire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ o wothe kũmwĩhoka-rĩ

ti muoyo ũngĩtũũra nĩ muoyo wa kuora nĩ muoyo ũrĩa wĩtagwo wa kũbutha muoyo ũcio nĩguo kristo jesu okire nĩgetha aweherie na atũhe muoyo ũngĩ ũrĩa wĩtagwo everlasting kana abundant kana eternal life version software njerũ ĩingĩrio thĩinĩ witũ nĩgetha tũtige kuoperate na software ĩrĩa ya kũbutha kana ya kuora tũingĩrwo thĩinĩ witũ nĩ muoyo wa tene na tene ĩ nĩ ũtugi mũnene atĩa wa ngai ũtũkorereire ũkatũrehere ũtaũku mwerũ maandĩko magakiuga atĩrĩrĩ atĩ ngai rĩ ndatũmire k- eh, mũrũ wake wa mumwe gũkũ thĩ nĩgetha acirithie kĩrĩndĩ o tiga kĩrĩndĩ gĩ- kĩhonoke na ũndũ wake haha hena ũndũ mũnene mũno aru- arutani a kiugo kana ahunjia tũkũbatara kũmenya nĩ nyonete na ngona crusade-inĩ citũ ciothe ũngĩthikĩrĩria kĩrĩa kĩrahunjio nĩ hukumu atĩ ngai eh, nĩ nĩ acirĩire kũ- kũ- kũgera andũ ngero ĩyo tiyo message ya ciugo ici tũrathoma message ya kanitharĩ nĩ tofauti nĩ ũtugani na wendo wa ngai tondũ wa ũrĩa ngai yendire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ arutire mũrũ wake wa mũmwe ndeto ici no nginya ciũke crusade-inĩ o yothe na ciario cirĩ cio ciki tũtiĩtĩtwo nĩgetha tũthiritanie andũ kana tũmakie andũ kana tũmerĩre mwaki ka- ndi- ti kuga mwaki ndũrĩ kuo no tiguo message wi- itũ ti kuga gũtirĩ na ũhoro wa wa gũtuĩrwo cira no tio mes- message itũ nĩ atĩrĩrĩ ngai a- endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akaruta mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkũmwĩhoka rĩ ũcio rĩ nĩ twambe tũtigana na ũcio ũtakũmwĩhoka nĩ twarie ũhoro wa ũrĩa ũkũmwĩhoka atĩ gũgũthiĩ atĩa akũgĩa na muoyo na nĩ muoyo ũtarĩ nomo mũtũ- ũtarĩ wa kawaida muoyo wĩtagwo wa tene na tene muoyo ũcio wagĩa thĩinĩ wake rĩ ndakũmakania kana nĩ mũndũ mũkuhĩ kana nĩ mũraihu nena muoyo wa ngai muoyo wa tene na tene ũyũ nĩguo ũhoro ũrĩa waingĩrire mũtũmwo paulo akĩgarũrũka kuma mũyahudi warĩ na siasakari mũyahudi warĩ mũũru mũno woragaga andũ akĩgarũrũka agĩtuĩka mũndũ ũngiuga atĩrĩrĩ rĩu niĩ ti niĩ ndũraga nĩ kristo ũtũraga thĩinĩ wakwa injiri itũ ĩrĩa tũhetwo thĩinĩ wa kanitha thĩinĩ wa, wa, wa, wa mwĩrĩ wa kristo ti njiri ya kũhunjia ũndũ ũngĩ nĩ njiri ya kũ- gũtĩtĩria na gũtigĩrĩra atĩ mũndũ o wothe nĩ aigua atĩ em, the message we have is a message of god's grace nĩ ũtu- nĩ ũtungi mũnene mũno wa ngai ũrĩa aretĩra o mũndũ o wothe whosoever nĩ kuga whosoever whoever whoever nä atä rä rä nä whoever anyone må ndå wothe å ngä mwä tä kia rä å cio atunywo kana athario andiritwo ũhoro wa muoyo ũrĩa wa kũbutha na ekĩrwo muoyo ũngĩ software ĩrĩa njerũ ya ngai ya muoyo wa tene na tene

ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ muoyo wa eva na nĩ ũkũlast eva Nĩ- ona ndiĩ ngĩtarĩria atĩa ĩ nĩ gĩkeno kĩnene atĩa gũkorwo na kanya ga kũgayana kiugo ta gĩkĩ nĩ ndĩraigua application ya kiugo gĩkĩ atĩrĩrĩ o ũmwe witũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na mweke wa kũandastandi atĩrĩrĩ ngai ndarangwetha nĩgetha akũherithie ngai ndarangwetha nĩgetha gũtarĩre mahĩtia maku akwandĩkĩre handũ njiguaga ũk- andũ amwe makiuga atĩrĩrĩ ĩhĩ ngai nĩ arĩ recording ngai nĩ arĩ video ngai ndena video

Ndi- ndikuona tarĩ guo ndikuona tarĩ ũndũ ingĩtĩkĩra ũngĩtua guo na ngoro yaku rĩ ũrege ũhonokanio ũcio rĩ onagua aibirania meragwo nĩ ũmwe wao akamera atĩrĩ twarega ũhonokio ta ũyũ rĩ tũgũcoka tũrute ũngĩ nakũ ithuĩ agĩkũyũ nĩ tũtige kũhana ta twĩ na maũndũ maingĩ mũno tũreciria no matũhonokie gĩkĩ kiugo kĩroiga nĩ ngai ũtwendete agatũhe mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkũmwĩhoka rĩ ũcio agĩe na muoyo software ya muoyo ĩrĩtagwo ũrĩa wĩtagwo wa tene na tene kai jesu nĩ mwega atwendete ũũ oimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩgetha tũtue andũ mena muoyo wa tene na tene nĩ ndaigua ciugo ici nĩ nĩ ngũciaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwĩtĩkia nĩ cia kũrathima no kũ- gũcihagĩka ndacihagĩka nĩ ngwĩtĩkia roho mũtheru nĩ akũhe revelation father nĩgetha wambĩrĩrie kũ understand higher injiri ti kwiranira horo wa mwaki injiri ti kuthiritania andu ati ni gugathuka injiri ni kwagira kwagirite kuma mutharaba guka uu ni kwagira kwagirite ngai akurathime kinya hindi ria tukuonana hindi ingi ungienda kwaranĩria na ithuĩ namba ĩ screen-inĩ yaku no twaranĩrie no twandĩkĩre email no contact uh, kanitha witũ kana ngwatanĩro witũ na makĩria no twende ũngĩkona kanya ũgatũcerera tũgĩe na ngwatanĩro hamwe nawe god bless you